Bonġu, bonġu l-kulħadd. Dr. Kassar, thank you li dejjem insibuh ta' support il-Dr. Kassar kull fejn immur jiena insib il-Dr. Kassar. U allura vera napprezza li qiegħed hawnhekk ukoll illum li mill-iskeda kbira tiegħek sibt ukoll il-ħin biex tingħaqad magħna. Nistqarr magħkom, din hija ġurnata wkoll ta' ċelebrazzjoni għalija, għaliex kull meta nara li xi ħadd ikun fittex l-għajnuna u allura u saħħaħ ir-reżiljenza fih u ħarġet il-potenzjal, Dika hija għandna għal xiex tassew niċċelebraw. U allura Leanne, grazzi ħafna li inti għamilt dan il-pass, fittixt l-għajnuna, ma mhux biss, mort oltre, bis-saħħa tat-tim tal-Cospicua u Shack Day Centre, irnexxielek ukoll toħroġ il-potenzjal. U jekk inħarsu madwarna nistgħu naraw dawn il-tpinġijiet mill-isbaħ, pitturi mill-isbaħ, li meta tħares lejhom tħoss qalbek tfur bil-ferħ. Jiġifieri mhux biss Għamilt dal-pass għalik li għenni imma qed tagħmlu qed tagħmel għamilt passi kbar ukoll għalina għaliex b'daw bis-saħħa tal dat-talent mill-isbaħ tiegħek qed timlina bil-ferħ u qed ittina opportunità kbira biex aħna niċċelebraw dan ix-xogħol qed ifakkarni wkoll fix-xogħol ta' Leonard Portelli ma nafx hux qiegħed hawn illum nixtieq li qiegħed hawn imma ma jidhirx li qiegħed hawn imma naħseb li wħud minnkom Kontu wkoll hawnhekk meta ċċelebrajna lil Leonard ukoll li għamel dal-pass fittex l-għajnuna u bis-saħħa tat-tim li ħadem miegħu ħareġ il-potenzjal tiegħu u ferraħna wkoll. Dan it-tip ta' xogħol jiena rrid kif dejjem konna l-Palazz miftuħ għalikom irrid jibqa' jkun miftuħ għalikom għal kull min għandu xi xorta ta' potenzjal biex jekk l-ambjent tal-Palazz jgħinu jkompli jiżviluppah. Irrid Noffri lill-teams kollha li hemm ġol-day centres biex jutilizzaw dawn il-faċilitajiet. Il-ġnien privat, pereżempju, li jagħti ħafna sens ta' armonija u paċi f'dak li jkun u tħoss qisu l-moħħ jinfetaħ u tħossok Tħossok aħjar, jiġifieri mhux dak biss imma Verdala fejn ukoll hemm ambjent mill-isbaħ, da f'idejkom, jiġifieri aħna disposti dejjem biex dawn il-faċilitajiet ikunu għad-dispożizzjoni tad-day centres tagħna, ta' dawk kollha li jixtiequ jħossuhom aħjar f'ambjent naturali, f'ambjent li jista' jgħinhom jiżviluppaw il-potenzjal. Kif qalet tajjeb ħafna. Claire, Mhux hekk. Claire, Illum inzertat, mhux għax kienet maħsuba vera ma kinitx pjanata, imma kieku naħseb ftemniha ma kinitx tkun bl-eżatt. Il-ġurnata dinjija kontra jew għall-prevenzjoni tas-suwiċidju u xtaqt nagħmel kumment żgħir biex f'din iċ-ċelebrazzjoni tagħna nkunu wkoll nagħtu messaġġ ta' tama 'l ħaddieħor. Billi nfakkru li sfortunatament is-suwiċidju f'pajjiżna huwa wkoll jeżisti u li l-każijiet, 88 fil-mija tal-każijiet ta' suwiċidji f'Malta ġejjin minn irġiel u subien. U allura jien irrid nuża dil-ġurnata u din l-opportunità li qed tagħtuni biex ninkoraġġixxi lill-irġiel tagħna u lis-subien tagħna biex ma jiddejqux jiftħu qalbhom u jersqu għall-għajnuna. Mhijiex ma m'intix qed tiċċekken għax tkun raġel tiftaħ qalbek u tfittex l-għajnuna. Din ninsewha, din hija kultura antika li aħna rridu negħlbuha għax aħna m'aħniex ngħixu l-bieraħ, qed ngħixu llum u jekk Alla jrid irridu ngħixu għal għada. U allura rrid ninkoraġġixxi lill-irġiel u s-subien Maltin biex ma jiddejqux jiftħu qalbhom u jfittxu l-għajnuna ħalli l-isfidi tal-ħajja flimkien inkunu kapaċi negħlbuhom. Barra minn hekk irrid infakkar ukoll f'din l-okkażjoni f'dak l-istudju li kien sar minn żewġ psikjatriċi, Andrea Saliba u Nigel Camilleri dwar il-saħħa mentali taż-żgħar tagħna fejn kienu tkellmu madwar ma' madwar 211 il żagħżugħ u żagħżugħa dwar is-servizzi tas-saħħa mentali tagħna fejn kienu sabu li filwaqt li dawn iż-żgħażagħ ftaħru u apprezzaw is-servizzi tagħna tas-saħħa imma mbagħad fejn tidħol is-saħħa mentali qalu wkoll li fejn tidħol imbagħad aktar kura, jiġifieri kura aktar fit-tul, hemmhekk għad irridu naħdmu ħafna. U allura nieħu l-opportunità biex ninkoraġġixxi l-awtoritajiet tagħna ħalli nkomplu nħabirku ħalli anke din il-kura kontinwa tkun iktar effiċjenti u tkun iktar milħuqa miż-żgħażagħ tagħna. Imma mbagħad irrid infaħħar ukoll u ngħid grazzi kbira lill-NGOs tagħna li jaħdmu qatigħ f'dan is-settur biex jagħtu u jikkontribwixxu f'dal-qasam ħalli flimkien ngħelbu dawn l-isfidi ta' saħħa mentali. Ara ma nħossunix waħedna, il-kwistjoni tas-saħħa mentali hija kwistjoni li tiġbed ħafna attenzjoni wkoll mill-World Health Organization, jiġifieri qed nitkellmu l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa fejn qed tgħidilna li sfortunatament l-kwistjoni tad-dipressjoni qed tikber bi tmintax fil-mija kull għaxar snin u li wieħed minn kull erba' Bnedmin fid-dinja xi darba jew oħra jintlaqtu bi problemi ta' saħħa mentali. Ġifieri please nżommu quddiem għajnejna li ħadd mhu aħjar minn ħadd, imma d-differenza mbagħad bejn wieħed u l-ieħor u waħda jew l-oħra, min jagħmel il-passi 'l quddiem, ifittex l-għajnuna, isib l-għajnuna u jkompli jaħdem fuq fuqu nnifsu biex, flimkien ma' ħaddieħor, biex ikun jista' dawk il-potenzjal mill-isbaħ li hemm f'kull wieħed waħda minna, f'kull wieħed waħda minnkom, joħroġ ħalli mhux biss tħossukom tajbin intom imma tagħmlu l-ħaddieħor iħossu tajjeb ukoll, kif Leanne illum qed tagħmel għalina bis-saħħa ta' din il-wirja mill-isbaħ u li jien ħa nkun tassew kburija biha li qiegħda ġewwa l-Palazz ta' San Anton. Grazzi ħafna.